Ah Duw, mae eira wedi dechrau wedi mynd a wedyn, siŵr o fod, sbia hyn, mae ei eira wedi dal yma ar o cwmpas ei lle, hyd yn oed ble mae ganddo nhw eglwys ac hefyd y coedwig ac hefyd y, y traeth neu y maes, maes o gafr, buchod a ffermdy. A sbia hwn, mae Bye eira wedi... Esgusodwch y fe wedi dechrau mynd. Ni fe gwybod y twllio. Oh shit! Mae camera fi wedi dechrau syrthio am ychydig achos uh, stability o camera. Yep. Yep. tipyn o rei o'r iar nath uh, wedi wedi dechrau uh, bod yn llai o llibreg o rwan. Ac yma, mae gyda nhw uh, rhawriad yn ei y gwaelod. Dim eira o gwbl. Ac ia, glwan, mae'r amser i fi i dechrau digio unwaith eto. Ok, Rowan, ble roeddwn ni, Rowan? Wel, o ie, 'na chdi, mae ganddyn nhw y twll ble dw i wedi digio. Ok, mae'n rhaid i fi ail ymweld os mae ganddyn nhw unrhyw mwy o eitemau i digio allan, neu os dwi'n mynd i cario ymlaen yma, a wedyn y bwriad arall yw digio ar y bryn yma. O shit, sori, mae dad fi wedi cerdded. a ar o gwmpas y lle a rŵan na ocê mae o wedi dod allan i'r ysmygu pan dwi pryd a dwi'n uh, gallu dygio neu Oce, okay, mae ganddyn nhw signo da iawn. Oce. Okay. Ah, wedi dechrau bod yn mor mwyn. soft softness so rwan ma' hwn yn peth da peth da ma' raid i fi deud peidiwch a canghofio mae gennym ni oes 'na chdi y ffrind gorau newydd uh, I got a pro pointer okay Ok, rola mewn hyn. Aha! Yna yw arall, uh, dwi wedi darganfod, oes, os ti'n gallu gweld ar y, ar y bus yma, mae gyda nhw neu, neu o arall. O, oh, mae'n drwg gan i, mae, mae Cymraeg fi yn dechrau bod y mor gwael nac erioed. O oh, wel, symud ymlaen. Unwaith eto, a nefynnau o bach. So annoying, isn't it? Eitha tebyg bod bob tro ti'n chwilio am y hogan del neu hogan sydd yn eitha attractive sydd yn eitha tebyg i unrhyw supermodels fel Kate Upton neu Cynthia Dicker a wedyn maen nhw'n deud "o mae gen i cariad" a wedyn ti'n chwilio am y hogan arall a wedyn maen nhw'n deud "mae gen i cariad" a wedyn tri eto efo hogan arall a wedyn maen nhw'n deud "mae mae ganddyn nhw cariad".

chwilio am stwff da iawn, tebyg iawn be ddigwyddodd i fi pan nawr o'n i'n fynd allan am y nos, pum mlynedd pan nawr o'n i'n byw yn Nghymru, i trwyo chwilio am y hogan del, y hogan sydd yn siarad Cymraeg, a wedyn eisiau bod mewn perthynas efo unrhyw hogan Cymraeg, a wedyn magu plant yn Cymraeg. Achos hoffen ni cael plant uh, sy'n siarad Cymraeg. Os uh, Os oni bai, dw i wedi chwilio am y hogan sydd yn del ac yn stunning ac yn attractive ac yn siarad Cymraeg ac yn neis. Yeah, it's very hard trying to find a beautiful attractive girl, especially if I'm living in a remote area in Belgium, which is not much to see. Ond oh well. Ie, wel, rwan, mae rhaid i fi uh, bod yn optimistic uh, ac yn trwy'r bod yn positif. Mae'n anodd, dwi'n gwybod. Ie, yeah, trwy'r bod yn positif ar y mwyn trwy'r chwilio am stwff da iawn. Gobeithio os dwi'n mynd i chwilio am unrhyw modyrybau. Ond yr unig problem efo hwn, mae'n dal bod yn galed. achos yr eira a hefyd achos yy y tymor gaeaf. Ie. Mae'n rhaid i fi chwilio am y lle sydd dim yn y reit galed o gwbl. Unwaith eto, another neo bach. Ie, dim yn cweit yn ddrwg yy chwaith. Wel, Ac os y mae y gwaelod yn reit oeri, dwi wedi penderfynu i gwneud hyn ar y terrace yma, felly gyda hwn, neu pro pointer, uh, dwi'n gallu gwybod ble o'n union yw metelau bach. Na chdi? Oce. Okay. Dyma'r enghraifft i chdi.

Gawn ni weld. Ok. Rhywle mewn hen. Weithiau mae'n anodd. Ok, trio symud ymlaen i'r lle arall. Ok, chin up, Lawrence. Ok, dwi'n mynd i trio digio yn y lle hwnnw. Os o'n i'n bai, does na ddim... Oh, fucking... Oh, na.

Ond mae'n iawn i'r yy cwrywr teenagers neu unrhyw o'r pobl na'th yy wedi bod yn aggressive ond dim yn iawn i'r y pobl sydd yn eisiau gwylio unrhyw fideos uh, metal detecting os mae mwyr yndi mewn bob lle mae mwyr yndi gyda'r o wedyn i'r uh, gwladgarwyr gwladgarwr Hwngareg, gwladgarwr Cymraeg neu unrhyw gwladgarwyr. Mae gennym ni plant ar drws nesaf. Ie, yeah, dyma pam. Dyma pam. Ie, yeah, reit. Oce, okay, dwi'n mynd i defnyddio detector eto. Of course hoffwn ni yy digio yn yy six feet deep, ond yym achos ma' genddyn nhw eira, mae y gwaelod yn eitha galed, mae'n anodd iawn i fi i gallu digio, felly ie. Dwch ymlaen. Rhywle. Oce. Okay. Ah, unwaith eto yn ofynneuol be dwi wedi darganfod. Ond gyna mae gennym ni

Ok, dwi'n mynd i roi nhw mewn. Ac eto, be dwi wedi darganfod eto, mae gyda nhw mwy o stwff mewn hyn. Ok. Ok. Na, dim cweit, achos Helo. O, yes! Yes, yes, yes! O! O, dyma'r y moment gorau erioed. Yes! Felly, dwi wedi darganfod uh, rhywbeth. o, bendigedig. Oce. Okay. Rwan ta. Oh, mae'n amser i fi i trio. I got an idea. Mae fi wedi anghofio, before I forget, dwi wedi darganfod am y bendy nail. Oes, fynd i mewn, i mewn y packet. Rwan, mae'n amser i trio. Ah, mae'r gwylod yn eitha galed, mae'n hyn. Yes, I know, Steve Diamond, I know, because since winter, the ground has become very hardened, and so it's becoming difficult. Ie, yeah, dwi'n gwybod. Mae'r gwaelod yn, yn eitha anodd i dweud y gwir. O, na chdi, na chdi, na chdi! Yes! Yes! Wow! Ar ran gyda sylfaeno ar y mwyn a cyfnogi adeilad. Uh, siwr o fod. o, oh, mae hwn yn eitha dar iawn. Mae'n werth i rhoi ar y display neu rhoi i mewn cwpr o boxes uh, be dwi wedi gadael. o, oh, piti da, piti dyda teulu, mae dim ond gallu gweld hyn neu gallu gweld y moment gorau Achos maen nhw'n dal i fod yn amddiffywiol i weld, a falle maen nhw'n... ie, dim ots. Ie. Mae ganddyn nhw bwriadau eraill yy i ddod ymlaen, ond mae gen i bwriad arall, felly dwi'n mynd i darganfod wedyn O rwan dwi'n mynd i parhau. Ok, dwi'n deall beth ti'n meddwl, dydy hwnna ddim yn metal, mae, mae rhywbeth fel piece of rubber, be dwi wedi darganfod. Waw! Mae'n eitha dar iawn. Dwi ddim yn siwr iawn ar beth ti'n galw. Piece of rubber, Dach chi wedi roi hyn ar y piece metal a wedyn, ie, yeah, dangos cefnogaeth a wedyn dwi'n mynd i roi hyn mewn hyn. Oce, okay. dwi'n mynd i darganfod unwaith eto gyda metal detector. Oce. Okay. Unwaith eto, mae, mae'r gwaelod yn eitha galed. But how could I just keep digging? Sit on y byd yma, rhaid i fi digio, os mae'r gwaelod yn eitha galed o tro. Ah! Oce, okay, dwi'n mynd i defnyddio hwn. Aros y myned. Beth olaf ar gyfer heddiw yw hwn, felly Ok. Reit. O, oh, mae gyda nhw pys o meto o'r, or diwedd. O, oh, god damn it. Oh. Dyma beth sy'n digwydd pan mae gyda nhw y gwaelod sydd yn eitha galed. Mae'n gynnydd i fynd Ond no mor anodd. Bit of little hook. O waw, a gaba canlyniad.